Merħba, shooter ta' sibt mana għanna soldat mara nispera qed ngħidha tajba li jżammi kallef illi ħad irrispondilna 10 domandi f'ħames minuti. Bdejna, hemm differenza bejn uniformi ta' raġel u uniformi ta' mara bħala soldat. Eh, fl-uniform li nilbsu kuljum m'hemmx differenza, hija l-istess il-kamuflaġġ. Fl-uniformi ta' ċerimonjal hemm differenza fit-two dress dik li hija l-ħadra u fil-four dress il-kannella fejn nisa jilbsu d-dublett u t-takkuna. Ah, Waqqa. Issa dit kompli daqxek ma l-edna kifa. Kemm hu faċli żomm fil-kastijak tider sabiħa sewwa, imma il-make-up, ix-xar twil u tkun soldat. Waqt il-ġurnata ta' kuljum dment li jkollok xarek miġbur f'qaqa pulit, tagħmel xarek bil-ġel, m'għandux għax ikollok problemi. Issa di forsi nibdew daqsxejn fiżikament. Suldat mara tista' tleħħaq ma' raġel? Mela, jiddependi x'tifhem bil-kelma fiżikament. Bħala raw strength hija fin-natura tal-mara li tkun iktar limitata mir-raġel. Pero fejja pozizjoni fil-militar. Pala ranking, u Pala ranking, eh, dak li tagħmel mara jista' jagħmlu raġel. U viċi Użott. Ej, proset. Nizzel. Int qiegħda f'relazzjoni, u xek, issa, meta tmur u tajdlu isma' jiena soldat mara, kif taffetwa relazzjoni? Japprova dak li tagħmel? Ejja, naħseb li jammirani li f'ambjent fejn hu dawar kollu maġġoranza maskili, Jirnexxieli nwettaq dak li kelli f'moħħi, dak li niġi mqabbda biex nagħmel u li jirnexxieli nispeċjalizza fix-xogħol li nagħmel. Kemm id-disciplinata, nara nkilitu. Mela, inti sissa m'għandekx tfal, imma bħala suldat li ssirhom hi xi ħaġa li tinkwetak? Forsi aktar diffiċli minn xogħlijiet oħra għaliex inti majjat soldat 24 sija kuljum. Forsi minn ikun ommi kollu dik il-biża li jekk jaqala xi ħaġa jrid ikollu backup ma' minn iħalli tfal. Tajjeb, proset. Ikun hemm, nixtieqek tkun sinċiera, ikun hemm min jistmak inqas għax inti mara u mhux raġel f'xogħlok? Anke min-nies ta' barra, taf, m'hemm bżonn fil- Bħalma eżatt tista' ssir fil-ħajja ta' kuljum, kullimkien, iktar milli jistmawk inqas, jippretendu inqas minnek għax inti mara, forsi jaħsbu li r-riżultat ħa jkun inqas minn dak kieku mitlub minn raġel. Però ċirkustanzi bħal dawn li li jtuni l-enerġija. Iktar tikkumbattihom. Eżatt, biex napprova li dak li kapaċi tagħmel mara huwa daqs dak li kapaċi jagħmel raġel. Prosit. Bħala suldat, Irid ikollok reżiljenza u trid tkun ukoll b'saħħtek mentalment. Bħal kull xogħol, imma naħseb is-suldat huwa xi ħaġa speċifika. Inti bħala mara, x'inhi s-sitwazzjoni jekk tiegħek kif tħossok? Hemm ugwaljanza? Iva, ta' anzi, ma tistax iġġib skużi għax inti mara. Dak li hu mistenni minn raġel huwa mistenni minn mara biex tkun veru wkoll. Tajjeb, mela, forsi bħalek hemm min jixtieq jieħu il-karriera jew jgħid nixtieq nkun eh, soldat mara. Għaliex, fl-opinjoni tiegħek, mara għandha tieħu il-karriera li tkun soldat? Mela, eh, fil-proċess biex wieħed isir soldat, Fil-karattru tiegħu ħa jinbnew ċertu valuri, issir taf iktar lilek innifsek, joħroġ il-vera karattru tiegħek. Għaldaqstant, inħeġġeġ forsi għax in-nies iktar joqdu lura, forsi jibżaw iktar, però meta jieħdu dan iċ-ċans isiru jafu iktar lilhom infushom u forsi eh, juru jisom jimpressjonaw lilhom infushom stess li kemm huma aktar kapaċi. Nizzel, għandna trid, mela. Ġie l-istess minn barra illi forsi s-soldat peress li inti mara inti boċ u barra minn hekk inti trab ir-rugby wkoll. X'tgħidilhom hekk jew x'taħseb dwar din il-biċċa tax-xogħol? Il-fatt li jien soldat ma jaffettwanix fil-ħajja personali tiegħi kif nilbes, xorta ħafna nagħmel il-makeup, nagħmel dwiefe. Però eżempju l-fatt li jien sportiva wkoll għax itini sodisfazzjon fil-ħajja personali tiegħi. Anka l-fat forsi li inqas petita minn tfajli toħra, mux il-fat li. Vantaċ għalik. Vantaċ, imma mux għax jien soldat, għax huwa l-karattru tijaj. Imma inti għamlek soldat u rugby player tajba. Tajjeb? Mela, waqqaw numru disa u l-axħar wahda, fej tixtieq. li tkun inti bħala karriera tiegħek ġifi minn hawn għaxar snin oħra? Tal-inqas dak li ħdimt għalih tul dawn it-tmien snin li jinni soldat iservi tajjeb għall-karriera tiegħi. Li forsi nammira aktar nies biex jagħmlu bħali, nkun ta' eżempju tajjeb u forsi jkun hawn min jixtieq L-istess ħolm bħal tiegħi. Xi ġmiel fik. Prosit, jiena hemm. Waqqa' numru 10. Waqqa' l-10 u ħantik medalja eh, mhux ta' tistax tilbisha eh, dik. Mhux fuq il-uniformi le. Imma ilbisha jew żomma eh, eżejża l-qalbek għaliex irrispondejt vera ta' jibdew l-xar mistoqsijiet. Grazzi ħafna u jekk tixtiequ lil xi ħadd bħalli żawnek ibatulna hawnhekk. Narawkom.